Hei, siwmai, a chroeso i'r ffrwd fyw yma ar gyfer technoleg ddigidol Tygau. Nawr te, i ni'n edrych ar yr animeiddiad ar gyfer uned 2 yn arbennig. A beth yw'r bwriad fan hyn yw creu cyfres o fideos, gweminarau byw, cyflym iawn, sy'n mynd â chi o ddim byd i ryw fath o animeiddiad gorffenedig mor gyflym â phosib. Felly, nid cael marciau llawn a creu y cynnyrch perffaith yw y bwriad fan hyn, ond mynd o ddim byd i gael rhywbeth derbyniol mor gloi â phosib. Byddai'n torri fe lawr mewn i sesiynau ar wahân, fel bod e'n rwyddach i chi falle i ddilyn y fideos un ar y tro, Felly, yn y fideo yma, ni'n mynd i fod yn edrych ar dechrau'r prosiect a chreu cefndiroedd ar gyfer eich, um, ar gyfer eich animeiddiad chi. Iawn te, felly newn ni neidio mewn, os oes cwestiynau gyda chi, tra bod fi'n neud hwn yn fyw, mae croeso i chi i roi sylwadau. Uh, fydda i ddim yn gweld reina bob tro oherwydd dwi'n mynd i fod yn newid screens. Felly, tra bod fi'n gweithio yn Adobe Animate, fydda i ddim yn gweld eich cwestiynau chi, ond fydda i'n dod nôl a mlaen i wirio os oes rhywbeth yna. Felly, os oes cwestiwn dych chi, uh, neu os chi jyst moyn gweud helo, yna croeso i chi adael sylwadau um, tra bod ni'n neud hwn yn fyw. Os ydych chi'n gwylio hwn ar ôl um, i fi orffen, wel wrth gwrs, does dim lot o bwynt i chi adael sylwadau i fi, uh, oherwydd dda ddim yn gweld nhw nawr. Iawn de, felly, newn ni neidio mewn yn syth de, a um, dwi'n mynd i symud draw nawr i uh, Adobe Animate, felly ymddeiriadau na fe. Pan byddwch chi'n gweld fi'n neud na, byddwch chi'n gweld, fi'n edrych fel rhyw ddrych mawr uh, ar y sgrin, mwyn awr bod fi'n neud hwn ar un peiriant. Dyma ni ar um, ddangosffordd a'r dudalen flaen Adobe Animate, a dwi'n mynd i glicio ar Create New. Nawr, um, mae angen ar gyfer y tygau bod ni'n creu um, animeiddiad gan ddefnyddio uh, canvas HTML5, HTML5, Felly'r ffordd rwydda o wneud hynny yw ar dopnyn, dewis web, ac yna um, yn bersonol dwi fel arfer jyst yn mynd am yr un cyntaf yna, medium. Iawn, felly dwi wedi mynd am web, medium, create. A i ni um, mynd i gael ein, dyma ni, ein taflen wag yn agor lan, dyma fe fan hyn. Nawr te, be dwi'n mynd i wneud nawr yw creu'r cefndiroedd. Lawr ar y llinell amser, dwi'n mynd i enwi'r rhain gyntaf yma, layer 1, dwi'n clicio ddwywaith, double click, a dwi'n mynd i alw hwn yn cefndiroedd. Iawn, a i fi yn mynd i adael yr um, llinell amser yma i fod am dyma bach, a dwi'n mynd i greu cefndiroedd mewn symbolau ar wahân yn gyntaf, cyn dod nhw mewn yn hyn. Felly, i greu'r cefndir cyntaf, dwi'n dod lan i'r top a fi'n clicio ar Insert New Symbol. Clicio ar hwnna, a dwi'n mynd i alw y symbol newydd yma yn cefndir 1. A newch yn siŵr, mae'r math o symbol i chi'n creu yw graffic. Mae hwn yn bwysig. Bydd bron bob symbol i ni'n creu yn graffic Hyd nes bod ni'n cyrraedd y pwynt le ni'n creu'r botymau tuag at y diwedd. Felly graffic bydd bron o bod popeth i ni'n creu. A ni'n clicio OK. A dyma ni nawr, chi'n gweld bod ni tu fewn i'r symbol. Um, chi'n gwybod hynny oherwydd um, mae'r darn papur, mae'r llwyfan uh, yn diflannu, a nawr mae da ni'r er, er sgrin wen fawr yma. Nawr fe welwch chi hefyd y groes yma fan hyn. Nawr, byddech chi'n meddwl mai hwnna yw canol eich symbol chi, ond mewn gwirionedd hwnna yw cornel top ochr chwith y symbol. Felly, be dwi wastad yn gwneud yw sgrolio i fyny tymed bach a dod i'r er groes yna, fyna, yn y top ar yr ochr chwith. Mae hwnna'n eitha pwysig pan fyddwch chi yn creu um, animeiddiadau bach. Weithiau mae pethau'n cael eu torri ffwrdd os maen nhw tu fas i'r cornel yna. Iawn de, ni'n mynd i greu y cefndir cyntaf. Yn syml, uh, chi'n chi gweld nawr i fi tu fewn i linell amser personol cefndir un. Iawn? Felly o fewn cefndir un, mae da ni linell amser sy'n wahanol i'r un uh, y brif linell amser welon ni jyst nawr. Felly, beth dwi'n ei wneud fan hyn yw dwi yn mynd i greu uh, ail enwi'r haen cyntaf yma yn awyr. Iawn. Nawr, um, dwi yn mynd i weithio ar... Does dim hawl gyda fi i ddilyn yr er prosiectau go iawn cybac i chi'n gofyn eir ar gyfer eich gwaith cwrs. Felly fi'n mynd i uh, fod yn gweithio ar briff Camp Cymru, sef um, um, maes gwersylla ar gyfer uh, pobl i fynd y gwersylla gyda, gyda pe pebyll a charafan uh, yng rhywle yng Nghymru. Iawn, felly y briff i fi wni fod yn gweithio yw hysbysebu uh, maes gwersylla o'r enw uh, Camp Cymru. Iawn, um, felly dwi'n mynd i ddechrau bant gyda just awyr las. Felly dwi'n mynd i ddewis uh, petrial fan hyn, Nawr, tra bod chi yn wneud eich dyluniadau, weithiau fyddwch chi moyn defnyddio um, doi fodd arlunio gwahanol, sef Object Drawing Mode, gyda'r botwm yma i ymlaen, neu merge mode pan mae hwnna i ffwrdd. A fel chi'n chi gweld, mae'r botwm yna ddim yn amlwg iawn, ydw e? Botwm bach fyna, ddim yn amlwg iawn. ymlaen i ffwrdd. A mae'r gwahaniaeth maen nhw'n cael yn enfawr. Felly, am nawr, jyst dilynwch fi, um, a dwi yn mynd i droi hwnna ymlaen. Nawr, hefyd, fe sylwch chi, os dwi ar yr selection tool, yr arf dethol, dyw'r botwm yma ddim hyd yn oed yn ymddangos. Felly mae angen bod chi ar un o'r arfau arlunios, er enghraifft petrial, ac yna mae'r botwm yma yn ymddangos. Troi fe mlaen. Nawr, bydd hwnna'n aros mlaen nawr nes bod fi'n ei ddiffo dde. Iawn te. Awyr las, felly uh, mae eisiau fi newid lliw uh, yr petrial dwi'n mynd i dynnu, felly mae'n wyrdd ar y foment. Chi wedi clicio fan hyn, ar y pot paint. A, a dwi'n mynd i ddewis lliw syml o fan hyn ar gyfer awyr las. Gret, dyna ni. Dwi ddim yn moyn amlinell ddi o amgylch o amgylch y petria. Felly dwi'n mynd i glicio fan hyn lle mae'n gweud stroke colour ac ar top y panel fan hyn, clicio fyna. A i chi'n gweld nawr bod y groes goch na yn dangos bydd na ddim amlinell i'r siap. Iawn, syml iawn te, dwi yn mynd i dynnu petrial mawr, fel na. Gret. Nawr, nesaf, be fi moyn? Uh, bryniau. Mynd i gael bryniau gwyrdd um, fel cefndir. Felly dwi'n mynd i ychwanegu hain Clic. Bryniau. Iawn, a dwi'n mynd i newid nôl i'r gwyrdd. Dyma ni, a dwi eisiau rhyw wyrdd eitha gole ar gyfer y bryniau. A i fi yn mynd i ddefnyddio petriol eto, ac yn syml iawn nawr, ar y rhai newydd yma, bryniau, dwi'n mynd i dynnu Dyna ni, dyna'r tir. A nawr dwi'n mynd i symud draw i'r arf dethol, y selection tool fan hyn. A gyda hwn, beth allai wneud yw, os dwi'n hofran y llygoden yn agos i ymyl y petrial gwyrdd, be dwi'n gallu wneud wrth glicio llusgo, chi'n gweld, yw creu cromlin, creu curve. A hefyd, os ddalai lawr botwm Alt ar y bysellfwrdd, a tynnu i fi'n gallu ychwanegu pwynt arall. A nawr allai weithio gyda'r cromluniau yma ar wahân iddi gilydd. Dyna ni, yn hapus gyda hwnna ar gyfer y bryniau. Uh, dwi'n mynd i ychwanegu un um, manylyn arall dwi'n meddwl, sef uh, mynyddoedd yn y cefndir. Felly dwi'n mynd i glicio fan hyn ar y plus. Mynyddoedd. Iawn, felly rhywun beth to, clicio ar ardd petrial, a dwi'n mynd i ddewis rhyw lwyd tywyll. Dyma ni. Dechrau bant eto, gyda petrial syml yn unig. Chi'n meddwl, wel, diwna, mae'n edrych o'r mynydd. Ond eto, gyda'r ardd dethol, selection tool, beth allai wneud fan hyn nawr yw newid golwg hwn ychydig, neu ddo edrych felly fel rhyw fynydd, allai ychwanegu, cofiwch wrth ddala alt lawr, allwch chi ychwanegu onglau newydd i'ch mynydd, allwch chi dynnu'r corneli mas ac yn y blaen. Iawn, felly allwch chi droi siap symla posib o betrial syml i fewn i unrhyw fath o siap i chi eisiau gan ddefnyddio yr ardd derthol, y selection tool. Nawr, gyda hwn hefyd, falle bod chi'n penderfynu, a, licen ni bod hwnna tu ôl y bryniau. Na gyd sydd eisiau chi'n ei wedyn yw ail drefn i'ch heinau lawr fan hyn. Felly dwi yn gallu llusgo mynyddoedd o dan y bryniau fan hyn, a nawr chi'n gweld mae e yn ymddangos yn y cefndir. O'n i eitha licio fe fel yna, felly dwi'n mynd i gadw fe o flaen, dwi'n meddwl. Felly a draw fan hyn, fel bod fi'n gweld, uh, dyna ni, y bryn yna yn codi. Iawn, felly ar gyfer um, fy ngolygfa cynta, mae hwnna'n iawn. Cofiwch i ni wneud hwn ar has, dwi'n moyn wneud hwn gyflym. Felly, um, dwi ddim yn mynd i fod yn gweithio gyda rhyw fanylder mawr nawr, dwi jyst yn moyn creu rhywbeth sydd yn ddigon da. Iawn, felly dyna ni cefndir 1 wedi wneud. Felly beth dwi'n mynd i wneud nawr yw cefnu mas o gefndir 1, clicio ar yr saith yn ôl mae, fy nôl, dyma ni, un brif llinell amser i fan hyn. A chi'n chi gweld draw ar yr ochr dde yn y llyfrgell yn y library bod cefndir 1 fyna a dyna ni fi'n chi gweld e fyna. Iawn, dewch i ni gael creu cefnir arall te. Nawr, yn y cwamser, na i neidio nôl nawr i weld os oes na unrhyw beth wedi dod mewn yn yr chat. Os oes rhywun wedi gofyn cwestiwn, um, nawr yw'r amser, na i ddod nôl i'r uh, ffrwd nawr yn gyflym i weld os oes rhywbeth wedi dod mewn. Dych chi'n gweld, Yn y sylwadau... Uh, na, dim byd eto. Iawn, chi gweld bod cwpl o bobl yn gwylio, ond uh, dim sylwadau ar hyn o bryd. Iawn, popeth yn iawn de. Uh, newn ni gario mlaen. Nawr te, uh, nôl a fi te i sgrin animate. A dyma ni. Iawn. Cefndir un wedi wneud. Cefndir doi. Dewch i ni gael wneud yr un system eto. Felly dwi'n mynd i fynd insert new symbol. Hwn yw cefndir doi. Nawr, sawl cefndir sydd angen i chi greu? Uh, os ych chi ar hast, fydden ni'n dweud 3, oherwydd mae angen bod eich animeiddiau chi rhwng ugen eiliad a hanner munud, chi 20 i 30 eiliad, a fydde ni, os ych chi ar has mawr, yn wneud tri golygfa sydd yn para 8 eiliad yr un, sy'n mynd i roi 24 eiliad i chi. Iawn, dyma ni de, dyma cefndir doi, a i fi yn mynd i osod y, yr uh, groes yna lan ar y top eto, a dwi'n ddechrau to. Na rewn, dwi'n mynd i greu rhyw fath o olygfa nawr o um, pobl yn gwersylla yn campo mewn pabell ger y llyn yn y nos. Felly dwi'n mynd i um, newid nawr, dwi'n mynd i creu'r awyr yn gyntaf, a mynd i yn y nos, felly dwi'n mynd i fynd am rhyw las tywyll ar gyfer y nos, rhywbeth fel yna. A dyma ni, y betrial mawr ar gyfer hwnna. Cofiwch uh, enwi nawr yr heinau a'r y symbol newydd yma. Awyr. Iawn, a nawr dwi'n mynd i greu uh, sim, um, hain newydd. Dyma ni, a dwi'n mynd i alw hwn yn tir. Tir. Iawn, just tir. Yn iawn. A dwi'n mynd i newid hwnna i fod yn wyrdd tywyll. Bod ni yn y nos. Dyna ni, rhywbeth fel yna. A dwi'n mynd i dynnu hwnna fel yna. Gred. A nawr, hain newydd to. Galw hwnna'n llyn. Um, a dwi'n mynd i fynd am glas arall. Yn cweit mor dywyll y tro ma. Beth fel yna. Ie. Yeah. A wedyn, ni'n mynd i gael tir wedyn fwy agos. Uh, felly, dwi'n mynd i alw hwn yn tir blaen. Uh, pan ych chi'n enwi heinau, dyw Adobe Animate ddim yn licio bylchau, na pam does dim bwlch dy fi rhwng y geiriau tir a blaen. A tir blaen, a dwi'n mynd i ddewis, a nid y gwyrdd yna, dwi'n moyn gwyrdd chydig yn o leiach, hwnna te. gyfer tir blaen. Dyna ni. Gret. A nawr, yn syml, dwi'n mynd i gydio yn yr ardd dethol, selection tool lan fan hyn. A be fi'n ei wel, fi'n gwneud yr un peth o. Fi'n ei uh, creu rhyw fryniau syml yn y cefnder fan hyn. Ac yna cromi'r llyn ychydig hefyd. Ie. Yeah. Nawr chi'n gweld, does dim rhyw gynllun mawr ydw i fan hyn o gwbl, dwi jyst yn ware gyda'r pethau yma. A dwi'n mynd i wneud rhywun peth fan hyn. Oops. Roedd syniad yma bod ni ar lan y llun. Na fe, mae hwnna'n gweithio, mae hwnna'n gweithio neis iawn. Ie, yeah, gred, hapus da hwnna, dyna gefndir dau. Credu bod fi wedi creu hwnna mewn dwy funud fach. Byddech chi'n cytuno? Sa'n siŵr. Cefn nôl a gwirio. Iawn, dyna ni. Uh, cefn yn ôl eto te. Mas o'r cefndir dau. A ni'n gweld fan hyn, dyma'n brif um, amserlen ni fan hyn, brif chi'n eich amser, dim byd na. Ond draw fan hyn yn y llyfrgell, yn y library, mae da ni cefndir un a cefndir doi. Iawn te, yr trydydd un, um, we should create trydydd um, cefnir yna, dwi'n chi dwi'n mynd i fynd i insert new symbol yn y to, a dwi'n mynd i alw hwn yn cefnir 3. Cefnir 3. OK. Iawn, a dyma ni. Felly dwi wedi gwneud um, mas yn awyr agored yn y dydd, dwi wedi gwneud yn agos yn y nos, felly beth bydd ein trydydd golygfa ni yw beth mewn un o'r te. um, o, pobl yn cerdded ar lwybr yn y goedwig. Na beth ni'n mynd i wneud. Okay. Uh, felly, yn y to, dwi'n mynd i fynd am Awyr. Iawn. Um, a newn ni wneud hwn um, yn y dydd eto, felly dwi'n mynd i fynd am awyr las. Gole. Dyna ni. A wedyn, yn cerdded yn y goedwig, felly, fel fel newn ni hwn. O ie, na i ni gael e. Weddol agos fyna. Gret. Felly, um, dwi'n mynd i fynd dro yma am tir lle fwy brown. Na ni. Na fe. Oce, okay, a wedyn felly bod yna lwybr cerdded. O, na dde, dwi wedi ngofio um, ychwanegu heina i, nag Iawn, felly dwi'n mynd i ddad neu hwnna. Control Z, nôl, Tir. Yna to. Iawn. Llwybr. Llwybr, rhywbeth o darmac, llwyd, dyma ni. Iawn. Um, a dwi'n meddwl bod hwnna yn mynd i fod yn iawn fel na. Felly, a fi am yr arf dethol eto. just creu ambell i gromlin, fel hyn, chi'n gweld, mae just yn neud pethau i edrych yn fwy diddorol yn y gwe. Ie, yeah, a dwi e ddim yn cymryd unrhyw amser o gwbl i wneud hwnna. Felly mae werth i chi i wneud e. Na ni. A dwi'n gwneud yr un peth nawr i'r llwybr. Felly, Dyna ni. Just yn ychwanegu pwyntiau gan ddefnyddio Alt. Mae'n gwneud y llwybr na edrych tipyn yn fwy diddorol, neu gwe, roi tyn bach o perspektif i ni. Dyna ni, rhywbeth fel yna. Iawn, dwi'n mynd i gefnu master o hwnna, clicio fan hyn, a dyna ni, mae da fi nawr tri chefnder. Cefnder 1, cefnder 2, cefnder 3. Right, na neidio nôl i'r um, ffrwr fyw i weld os oes cwestiwn, os oes dim cwestiwn, newn ni fwrw mlaen. Iawn, felly dyma ni, ni nôl. Cwestiwn, O, sylw fan hyn. Gwych, yn y broses o ddysgu sgiliau gwerthfawr. Wel, na i roi cyfrinach i chi. Mam yw Wendy Jones. Diolch am wylio, mam. Iawn, na ni'n neidio'n ôl de. A wedyn, uh, i ni bron o dod ar sesiwn cyntaf mae Ben. Nawr de, fel i ni nawr yn gosod y cefndiroedd na lawr, uh, ar yn prif llinell amser ni er mwyn creu uh, y 24 eiliad yma o animeiddiad. Wel, yn syml iawn, ar yr, um, ar llinell amser, ni'n mynd i zoomo mewn tyn bach ar y, y fframiau, felly fan hyn, just cisgo hwn draw i'r dde, ni, ni, fi chi gweld maint y fframiau fwy nawr. Felly, um, i fi y moyn gosod cefndir un mewn i fyna, Iawn, felly dwi wedi clicio ar y ffram cyntaf fan hyn, a dwi'n mynd i lusgo cefndir un o'r llyfrgell ar y dde, a gollwng efn hyn ar y papur ar y llwyfan. Iawn, a chi'n gweld fyna nawr bydd eisiau mynd i'r Free Transform tool sydd fan hyn, a gan ddala shift i lawr, mae eisiau chi, os nag ych chi'n dala shift lawr fan hyn, i chi'n mynd i wneud pethau fel hyn, ych a fi. Iawn, a chi'n mynd i fod yn gwasgu'ch dyluniadau. Felly dwi'n dal y shift lawr i gadw siap yr dyluniadau yn gyson. Dyna ni. A wedyn allwch chi fframio fe fel i chi moyn. Chi'n gweld, allwch chi gael mwy o'r mynydd, llai o'r mynydd, lan i chi. Iawn, chi dwi'n mynd i osod e ti a fyna. Ac wrth glicio ar y bwtwn yn fan hyn, mae'n mynd i glipio fe, dyna ni, tocio fe i ddangos beth sy'n ar y llwyfan yn unig. Iawn? Gret. Nawr, i fi moyn 8 eiliad o'r cefndir cyntaf. Felly, diolch yn fawr o dob i Animate, achos mae'n gweud fan hyn 8S, 8S. Felly, tua fyna, iawn, i fi yn mynd i ychwanegu fframiau i'r uh, ffram llweddol yma. Nawr, y ffordd chi'n gwneud hynny yw, nawr chi'n gweld fan hyn, mae da fi fotymau, um, mae tri botwm da fi fan hyn. Nawr, weithiau, bydd ddim da chi tri botwm fan hyn. Um, dibynnu ar eich set-up chi. Um, ww, os mae'ch Adobe Animate chi'n edrych yn hollol wahanol i'n fi gyda llaw, i fi, o dan window yn workspaces, yn defnyddio y gosodiad essentials. Felly, os ych chi moyn i'ch um, bwrdd gwaith chi edrych yn union fel ni ni, Uh, na gyd sydd chi'n gwneud yw mynd i Window, Workspaces, Essentials. Os ydych chi'n barod ar Essentials, mae pethau'n edrych yn rhyfedd, allwch chi glicio Reset Essentials. Are you sure, are you, sure you want to reset? Yes. Nawr te, bydd e'n edrych fel hyn. Iawn? Nawr te, er mwyn ychwanegu fframiau, a chi'n gweld nawr, mae'r um, botymau nawr wedi diflannu i fi fan hyn nawr. E, felly, fi moyn cael y botymau ar gyfer fframiau, e, um, ffram allweddol a ffram wag. Felly, e, i newid eich um, botymau, cliciwch fan hyn,

Clicio'r hwn, clicio'r hwn, a chi'n gweld mae wedi ychwanegu'r botymau yna i ni fan hyn nawr. Chi'n mynd i ddefnyddio llwyth o'r botymau yna, felly sdim pwynt wir bod ni'n deglicio a agor dewis lenni i gael nhw. Iawn, fframiau yn unig i ni moyn fan hyn, felly ffram yw'r yw botwm bach gyda, um, gyda petrial ar ei ddiwedd e. Wedi clicio hwnna, chi'n gweld na mae wedi ychwanegu'r barryn mawr llwyd yma, sy'n dangos bod y llun yna'n bodoli fel rhyw fath o poster am 8 eiliad cyfan. Iawn, dewch i ni gael ychwanegu golygfa 2. Felly, yn y ffram nesaf, clicio, a dwi moyn ffram wag fyna, felly dwi'n mynd i glicio ar Insert Blank Keyframe. Iawn, chi wedi clicio fyna. Iawn, a chi'n gweld fyna nawr bod y sgrin yn wyn, Ond os af i nôl i'n ffram, dyna ni, dyna golygfa 1. Felly dyma olygfa 2. Felly dwi'n gwneud yr un peth to nawr, dwi'n mynd i lusgo o'r library, cefndir 2, gadle fynd, a fi nôl i weld hwn yn iawn. A be dwi eisiau gwneud yw mynd i'r free transform tool lan fan hyn, a gweithio ar fframio hwn eto. Um, da chi'n ni'n gweld, dyna ni. Ti'n bach yn fwy. Pidwch a, a, a meintio fe'n rhy agos i'r ymyl, oherwydd os chi'n neud na, weithiau gewch chi rhyw chymod, linell fach wen ar ymyl eich animeiddiad. Mae'n well bod e yn hongian dros ymylon y cywifan ychydig os allwch chi. Iawn, fi'n hapus dy hwnna. Na clipio hwnna. Sdim angen i chi wneud hwn gyda llaw clipio. Um, mae hwnna just, os ych chi moyn gweld e fel fydd e pan i chi'n allforio'ch animeiddiad, sdim angen i chi wneud hwn o gwbl. Uh, dwi'n eitha lygo fe. Iawn, mae eisiau 8 eiliad o hwn, felly be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i sgrolio mlaen i 16 eiliad, dyma fe fan hyn, ti a fyna. Iawn, neu fan hyn. A dwi'n mynd i ychwanegu fframiau fan hyn. Fframiau, gred. A i'r ffram nesaf, ychwanegu ffram allweddol wag. Bydd y papur yn wyn. Llusgo cefndir 3. Dyna ni. Free transform. Dal a shift i lawr. Up a days. Ychydig bach yn rhy fach. chwyddo hwnna. Gret, fel na. A dwi'n ei fynd mlaen o hwn i 24 eiliad tu a fyna, ychwanegu fframiau. A dyna ni. Felly nawr, os na i fynd ar llinell amser yn ôl yn fach, allwch chi weld fan hyn, bod da ni y tri smotyn di ar gyfer uh, cefndir 1, cefndir 2, Cefn dy tri. Os chwaraea i hwnna nawr, clicio ar play, fe welwch chi'r pen chwarae glas yn symud ar hyd y llinell amser. A dyma ni, un eiliad, dwy eiliad, tair, peder, pimp, chwech, saith, barn newydd cefndir, cefndir doi. 4, 5, 6, 7, 8, cefn y tri. Iawn? A i ni wedi creu nawr yr holl amser sydd angen ar gyfer yr animeiddiad ni. Ni gyd ni'n goffa wneud nawr yw ychwanegu'r heina i'wch ben y cefndir i wneud e chydig bach yn fwy diddorol, oherwydd mae'n eitha diflas ar hyn o bryd, yn diwe. Iawn de. Um, beth fi hefyd yn mynd i wneud nawr yw arbed y prosiect yma. Felly, i wneud hynny, dwi'n mynd i glicio ar ffael, sef, a i fi'n mynd i roi enw synhwyrol i'r prosiect, um, a i fi'n mynd i alw hwn yn animeiddiad cyflym, oherwydd dyna beth yw hwn, animeiddiad cyflym. Iawn, a dwi'n mynd i stori fe yn y documents fan hyn. Nawr cofiwch, os ych chi'n neud hwn yn yr ysgol, bydd eisiau bod chi'n arbed hwn i fewn i uh, folder gwreiddyn eich gwefan chi. Ia, yeah? gwreiddyn, uh, a wedyn o fewn gwreiddyn, mae'n gweud gwefan, a o fewn gwefan, bydd e'n gweud animeiddiad. Mae eisiau bod e'n mynd mewn Na, mewn i'r tystiolaeth fel ei animeiddiau. Iawn. Felly, gwiriwch gyda'ch uh, athro, neu fi, um, ble i arbed hwn. Um, iawn, clicio save. A dyna ni, ni wedi dechrau bant gan greu yn cefn diroedd a chreu amser ar gyfer pob un nhw. Na i neidio nôl nawr i'r um, stream yn gyflym rhag ofn bod yna rhyw gwestiwn gyda chi. Lycych chi i